Ti puhi ti Duuma Naawuni taali o ni tum shɛm ti ti maa zuɣu. Ka zuŋɔ dabisili ŋɔ, ti yɛn piligila ti tɔɣisigu maa di tuuli bee silimiinsi ni bɛ yɛn ni part 1 alahiri dali ka ti daa bahi n-naali. Ti yɛli zuɣu maa di ŋmanila di dii bi yi zahira n-ti niriba pam. Di zuɣu yi mini bɔri niŋ bɔhi nya nya a mi ŋun ni tooi yɛli ti Easter Convention maa yɛli zuɣu ni nyɛ shɛli pɔi ka ti naan yɛn tɔɣisi dama din ka bi yɛli niŋ kana ti tɔɣisi zuŋɔ mini alahiri dahi la di fola luɣuli kam

Yin laɣin yɛli ka wum. Ai. Yin laɣin yɛli ka wum. Din a gba ni ku yɛ shɛli maa dini n bala di zuɣu di di zɔri na ti yɛli ka bi yɛn ni nyin bi yɛli viɛnyɛlinga transformation Through the cross. Ami. Di zuɣu silimiinsi ni bin boli binshaɣu transformation maa nyɛla taɣabu. Taɣabu din yi dapuli maa zuɣu na. Din ka ti yɛn yuli zuŋɔ dabisili ŋɔ. Taɣabu din yi dapuli maa zuɣu na. Ka ti yɛn piligi li shɛm m-bɔŋɔ, dapuli maa lee jɛndi nyɛla buɣim pɔi ka bɛ daa naai kpahi Yisama Shia tabili dapuli zuɣu. Dapuli daa nyɛla sokam ni zɔri binshɛli. Di zuɣu zuŋɔ din niŋ nyaɣisim ka hal shɛba ni tooi kpe shɛli n-yɛli ka a nya o ka dabiɛm mala. ka shɛŋa nyɛ salima ya dapuli daa nyɛla binshɛli din nyɛ binzɔrigu pɔi ka bi daa naan ti kpahi yi sama shɛli tabili dapuli zuɣu di zuɣu dapuli daa ʒɛ n ti la ninvuɣu shɛba ban nyɛ tuun biɛri nima di zuɣu bi daa ti yɛli dapuli zuɣu panibu di wuhiya ni a ni tum taali shɛli maa di ka tatabo Ka bɛ daa kpahirila niriba tabili dapuli zuɣu ni di chɛ ka o nya biɛrim, biɛrim din yɛn zaŋ o saha gbaliŋ Hawa gbaliŋ pɔi hal ti naan ti paagi o yɛn bahi. Ni di chɛ ka tuumbiɛ shɛli o ni tum maa ka o maŋmaŋ pun nya di tibi darigi o pɔi ka naan ti kpi. Hallelujah! Dizuɣu Yisa Mashia nyaandoliba ban daa nyɛ tuuli nyaandoliba maa ban saha dapuli daa bi be kamani din be shem zuŋɔ ŋɔ. Dapuli daa nyɛla binzɔrigu. Yisa kum nyaanga ka dapuli pa niŋ. Hali bɔ daa kpi naagi saha sheli maa ban ban daa nyɛ tuuli nyaandoliba maa daa na bi bɔri ni dapuli miriba gba. Dama bi mi binsheli din daa cheni ka ʒira. Di zuɣu Dɔkpuli daa chani ka ʒirila vi, takahi ni chɔɣinsi. Amaa Yisa Mashia kum n-che ka ti nya ka Dɔkpuli chani ka ʒiri nasar dibu, ka chani ka ʒiri kpiɔŋ, ka chani ka ʒiri anfaani mini alibarika. Hallelujah! Di zuɣu din daŋ tooni ka ti yɛn yuli zuŋɔ maa bee ti part one maa yɛn chaŋ ti jɛndila the power of the cross dying to become yiko shɛli din bɛ dapuli maa ni ka a kpi kum Bee ka a kpi ni di suŋ a ka a lɛbi bini pali shɛli a ni di yuuni ni a nya maa? Di zuɣu zuŋɔ asiba ŋɔ ti ni yɛn zaŋ saha n-lihi shɛli m-bala maa, yi ko shɛli din be dapuli maa ni din sɔŋda ni a kpi ka lɛbi bintitali bee ka lɛbi anfaani bee ka lɛbi alibarika. The Power of the Cross, Dying to Become. Tin di bɔri ni ti yiɣisi zani la ti pa n-tooi yiɣisi zani. Di yɛn karinla ti Duuma Naawuni kundi la ti tamla n-naai tu jilima. Hallelujah! O yɛligu mi timsa. Bɛ ni zaŋ gban shɛli n-ti ti maa malila luɣ shɛli polo din tu ni di nyɛ ti laɣiŋgu maa yɛli kpani ni yi luɣ shɛli polo na. Ndaan Pita suura ayi kanli pishi ni anahi.
Alright. Ndaan Pita suura ayi kanli pishi ni anahi. Yi nya amoo ka di yɛli, Ŋun Masia maŋmaŋ n nyɛ ŋun daa ʒi ti dahilachi o niŋgbuŋ ni dapulli zuɣu ni di chɛ ka ti kpi zaŋ chaŋ alahichi tumbu polo ka lee mali nyɛvuli zaŋ chaŋ wuntia polo o fiɛbbu bɔba ni dansi la zuɣu ni ka ti dɔriti tiŋkpaŋ. Amen.
Ti zaŋ kpɛŋŋo n di alizama. Amaa zuŋɔ di ni nyɛ ti yɛli kpani maa, ti ni suhi ti Duuma Naawuni saha ŋɔ, tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni ni o chɛ ka o shia kasi dahalibarika shee na kpiɔŋ ŋɔ ni o dimbini ya alizama zuŋɔ asiba ŋɔ n-sɔŋ ti ka ti tooi deei shɛli o yɛligu puuni tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni saha ŋɔ. yɛlima ni o kana maa zuŋɔ asiba ŋɔ ni o sɔŋ ma ka a nyɛ yiko shɛli din be dapuli maa ni tɔɣisi ti ti duma naawuni tɔɣisi to thank you Lord. ti do hannam ka tibigi a yuli ka zaŋ ti zaa zaa niŋ a nuuni tum ti ti tum ti ti tum ti ti ti ba ti do hannam ka tibigi a yuli suŋɔ asiba ŋɔ ka zaŋ ti maŋ niŋdi a nuuni na sɔŋmi ti yino kam zaha M ba suŋ, ka ti ni tooi deei shɛli nyin ti Duuma Naawuni yɛligu ni, Ka a mi ti n suŋ o asiba ŋɔ ti Duuma Yisa Masia yuli zuɣu. Amen. Zuŋɔ asiba ŋɔ yɛli ni ti yɛli zuɣu maa nyɛla taɣibu din yi dapuli ni. ka ti lee yuli din daŋ tooni ka din daŋ tooni maa nyɛ yiko din be dapuli maa ni ka lala yiko maa mi n chɛ ka ti nyɛ ninvuɣu shɛba ban kpiri zaŋ chaŋ din yɛla bi ne nini polo ni di yooi soli ti ti ka ti lɛbi ninvuɣu shɛba ban yɛla ne nini kam nya alibarika Tiduma Naawuni sani. Ti ni karim Tiduma Naawuni kundi luɣ shɛli polo maa, N daa n Pita suura ayi ni yɛliya ni ŋun ma shia n nyɛ ŋun daa n zaŋ ti nim bambɔŋɔ dahilachi n ʒi dapuli zuɣu. Hallelujah. Di zuɣu Ni di yɛli ni a yi yuli pɔi ka Mashia dapuli zuɣukpanibu daa naai niŋ, dapuli daa nyɛla binshɛli niriba ni zɔra. Amaa Yisa Mashia ŋun dapuli panimi zuɣu di ʒila kpiɔŋ ka ʒi yiko na, ka ʒi alibarika mini anfaani na. Dali dinzuɣu, Shinta ni daa mali nia shɛli zaŋ kpa dapuli maa polo, Nachitamla Naa daa lɛbigi li ka di chɛ ka alikauli shɛli o ni daa lo n-ti daadam ka di niŋ pali Yisa Mashia dapuli kum maa puuni. Hallelujah! Di zuɣu a yi karim ti Duuma Naawuni kundi, a ni nya ka wum ka ti Duuma Naawuni kundi yɛli ni alahichi nyɔri nyɛla kum. Alahichi yo shɛli n mina ni yɛn nyɛ ti dahalahichi tumbu puuni di ni nyɛ kum ka saha shɛli niraba yi wumli bi yuunla kpibu zuŋo kpibu ayi ka di yɛtɔɣa ka di tɔɣasiri maa kum shɛli tuduma naawuni kundi ni yɛri maa nyɛla ka a woligi ka chɛ ti Duuma Naawuni, amin, ti Duuma Naawuni yi ka shɛhi ni shɛli ni ti ba, amin, o bin shɛli ka yi sunsuuni. Dizuɣu Yisa Mashia kum n kana nti zani m min ya zaani tinim ban tum alahichi karisimli ni ti karisimli lala kum shɛli din yan woligi ti min ti Duuma Naawuni maa. Mashia dapuli zuɣu panibu n yooi soli ti n miniya ni di chɛ ka man miniya ka ti ni tooi lɛbi ninvuɣ shɛba ban mali nyɛvuli. Hallelujah! Yiko shɛli din be dapuli maa zuɣu din ka n daan pita yɛri n miniya maa ni alahichi shɛli din daa ʒi n miniya zuɣu maa din ka Yisa Mashia deegi m pan dapuli maa zuɣu ni di chɛ ka man miniya ka ti lɛbi ninvuɣ shɛba ban kpi zaŋ chaŋ alahichi polo ni ka pa mali nyɛvuli. zaŋ chaŋ a mi yiri wumdi karimu maa ni yɛ shɛli maa bɛ ni zaŋ chaŋ bɔ polo eh? ka dɔriti dini ka alahichi wuntia ka di chɛ ka ti lɛm ninvuɣu shɛba ban pa mali nyɛvuli zaŋ chaŋ guntia biɛhigu polo Di zuɣu ninsal kam zaa dunia yaaŋa zuɣu, so kani din ni tooi nyɛ wuntitali dii pa Yisa Mashia dapuli kum zuɣu. Din chɛ ka a karim Rom nim sabbu ka di chɛ ka m miniya baŋ ni Mashia kum maa n-yooi soli ti ti ni ti lɛbi ninvuɣ shɛba ban nyɛ ban ni tooi m-pa n-kpe Naawuni wuntitali puuni, ban nyɛ Naawuni ni yɛn yɛli shɛba ni taali shɛl lan ka ti zuɣu. Silimiinsi ni bɛ booni binshɛɣu propitiation. Bachi titali n bala na ti tamla naa suura a yiɣisi n bahi daadam zuɣu ka di shɛ nuu yɛn bahila ninsal yoli ka mashia saɣi n kana duniya yaangi zuɣu Naa n daa tum alahichi shɛli la, naa n na yɛn tum alahichi shɛŋa ni ni daa tum alahichi shɛli ni ni na yɛn tum alahichi shɛŋa la ni o saɣiya, na ti tam la naa kpaami lala alahichi maa m-pani o zuɣu. Di zuɣu. A yi karim Romnim sabbu, a dii ku tooi baŋ ti Duuma Naawuni kundi ni yɛli shɛli ŋɔ viɛnyɛliŋga. Naɣila a gba zaa malila milinsi bela zaŋ chaŋ saria karibu shee bee kootu ni yɛtɔɣa, ka a ni tooi baŋ di gbinni ni nya shɛli. Dizuɣu a ni nya Paul ni sabi binyɛr shɛŋa maa, ti kul karindi li mi. Niriba pam bi baŋ di gbinni. A yi tum taali ka bɛ zaŋ a tahi saria karibu shee, di ʒemi ni bɛ vihi nya nyaai. A mali yɛlimaŋli bee a ka yɛlimaŋli? A shiri nyɛla a shiri nyɛla ŋun mali taali bee a ka taali? Bi yi doli li na ka ti wuhi ni taali a maŋmaŋ ku tooi yɛli chihi n yɛli chihi a noli a shiri nyɛla ŋun mali taali. Taali kam malila di tibdarigibo ni nyɛ shɛli. Di zuɣu ŋun nyɛ sariya karita maa yɛn yɛlimi ni o ni vihi a yɛtɔɣa maa ka vihi ban zaŋ a kana maa bɛ yɛtɔɣanim maa ti paai shɛm maa, ka a tɔɣisi ka a tɔɣisi a wuntiitali ni nya shɛli maa, o di wuhiya ni a ku tooi chihi a maŋmaŋ noli shee ka zaligu di ya. Di zuɣu ka bɛ yɛli shɛba. Ni di kuli naai ma nyin bilee nyin lan ka a yiŋ kundi naɣila a ti kpimi. Shɛb be duu la ka yɛli shɛba ni yuun pishi ka zali shɛba yuun pia ni anu. Daliri din zuɣu o ka so ni o zani n-zaŋ ti o ka di wuhi ni taali shɛli lan kani. Lala n-daa paagi maŋ gba zaa miniya, ka na ti tamla naa wuhi ni binshɛli ti ni tum ni biɛhigu shɛli ti ni be maa wuhiya ni shɛli kani di ku ʒimi ni ti bahi yoli. Di ku ʒimi ni ti bahi yoli. Ka Yisa Mashia yɛli, Ayi, bahi yoli maa n-saɣiya. zaŋmi di bi daalahichi maa zaŋmi bi yɔlim yɔlim maa zaŋmi din din bɛba maa zaŋli n pa n zuɣu n diɛli i ban bɛ cheechi ŋɔ yim teegi ni na mini tɔɣisiya ka yɛli eh, dansari ka guli ni daa yɛli ni zuŋɔ ka o pa nyɛ bini maa viɛnyɛliŋga dama bi zaŋla sona Ni bɛ ti zaŋ o kpɛhi sarika, ka so tu o liɣiri din yɛn yo san shɛli o ni mali maa, din di ʒi o zuɣu maa, ka bɛ zaŋ o labi eh, saria karita a ni di yɛli ni ti zaŋ o ti kpɛhi duu maa, o yihi liɣiri din yɛn yo. o samli maa zuɣu na ka o deegi ka yɛn ni o kuli maa o samli lan kani lala ka mashia daa niŋ n ti n miniya ka na ti tamlan naa yuli na ka yɛli ni ti chɛma ni shɛli lan kani sam shɛli bi lan doli ti ti nyɛla ninvuɣ shɛb ban nyɛ ban nyɛ yolisim ka ni tooi bɛ n kpɛ na ti tamlan naa wuntiitali maa puuni Siliminsili ni bini boli binshɛɣu propitiation maa, di wuhimi ni suhuyiɣisili shɛli din daa be Naawuni maa di lan kani. Mashia ni tum tuun shɛli maa n-naari binshɛlikam zaa ni zuɣu sam shɛli lan kani, sujee shɛli lan kani, binshɛli lan kani ka di zuɣu yɛn chɛ ka Natitabilana Naa yɛli ni o ni min ya cham nti bahi yoli. Hallelujah! Ti tɔɣisirila yiko din be dapuli maa ni. Yiko shɛli din be dapuli maa ni maa saɣiya ni m mina ti ni tum binyɛr shɛŋa, ti ni niŋ binyɛr shɛŋa, niŋsim shɛŋa din be ti zuŋɔ ti ni ʒi kpiɔŋɔ bee yoogi bee zaŋ ti biɛhigu n-zaŋ niŋ nyaaŋ ŋɔ sinii ni, ka a nya ŋun ʒi m-baɣi a ni tɛhiri tɛh shɛli o suhu ni. A kul yɛn yiɣisimi n-yɛn ni bi zo m ka a gari, ka kul gu timaŋli ka a kul yɛn zo. Dama a bi tɛhiri ni ŋun ʒim baɣa maa tɛha lala ti tibo ni ti biɛgu tɛha ni. A mi yi doli ni yɛri shɛm maa bee? Lala, lala niriba n-nyɛ ti, ka Mashia yɛli, Man saɣiya, zaŋmi bɛ dahilahichi maa m-pa n zuɣu. Ka bana ŋuna ka bɛ lee yolisim ni yɛn paai shɛba. Din chɛ ka Romnim sabbu suuri dibanii karimiya ti ma, Romnim sabbu suuri dibanii kalinli zaɣ yini kula ka di yɛli. Yi di saɣi yina n-karim di yomyom zuŋɔ. Dinzuɣu ninvuɣ shɛb bɛn be Yisa Masia ni yi taali ni. Hallelujah!
Amen! Ɛhɛn.
Dama Naawuni shi kasi zaligu din tahi nyɛvili din be Yisa Masia ni na nti nti ti ti la yihi ma alahichi mini kum zaligu taali ni. Hallelujah!
Amen!
Ninvuɣu shɛba ban niŋ wula? Ninvuɣu shɛba ban be.

Ninvuɣ banima. Ban be Yisa Masia ni. N bɔri ni n wumla yi noli. Ninvuɣ shɛba ban niŋ wula. Ban be Yisa Masia ni. Ni bɔri ni wula niŋ. Yi taali ni. Be yi taali ni. Hallelujah. Amen. Bɔhi ŋun ʒi m baɣa, Ami a be Yisa Masia ni bee? O bi wum, o bi wum. A yi be Yisa Mashia ni, dapuli kum shɛli o ni daa kpi maa, na ti tam la naa ku ni yɛla, ninvuɣu shɛba ban be Yisa Mashia ni bi lan ka taali ni, bi yi taali ni. Hallelujah! Ninvuɣu shɛba ban be Yisa Mashia ni yi taali ni.

N suhiri a mi zuŋɔ dabisili ŋɔ, ka chɛ chichɛndi ni yɛtɔɣa ka ti tɔɣisiri ma. Kam, kam mi adiini yɛtɔɣa ka ti tɔɣisiri ma. Amaa m be Yisa Masia ni, ninvuɣ shɛba bɛn be Yisa Masia ni, bana n-nyɛ bɛn yi taali ni Naawuni sani. Hallelujah! N suhiri a mi zuŋɔ dabisili ŋɔ, kpaŋ ma maŋ ka a be Yisa Masia ni. Kpaŋ ma maŋ ka Yisa Masia, Yisa Masia ni beni ŋɔ, ka di lɛb bintitali binkpeeni n-zaŋ ti a. Romnim sabbu suuri dibanu kalinli zaɣ yini yɛlila wula?
Dinzuɣu yiko shɛli din be dapuli maa.
Dinzuɣu ti ni yi taali Naawuni sani ti yɛda niŋbu zuɣu.

ni di nyɛ dini labi karim ka bi wum dinzuɣu mhm.
ti ni yi taali ni naawuni sani ti yɛda niŋbuli zuɣu la n chɛ ka suhu doo niŋ ti mani naawuni sunsuuni ti ni yi taali ni naawuni sani bo zuɣu

naa chani church naa be church ni dabisili kam ka mi lee ka Yisa Mashia barina zaɣ titali m-bala maa barina bi lan paagi naa be church ni dabisili kam zaa naa mali church yuya naa hali di ni nani naa mali kpama Kpamli maa ka ti tabo. Ayi. Din chɛ ka nir yi taaya ni Naawuni sani, a yɛda niŋbu tuun shɛli Mashia ni daa tum la. Hallelujah! Yi bi nya ka di wum ti shɛba? Hal ti shɛb tɛhim ni so n-yɛli noli ti ti, ka shɛb tɛhi ni so n-chɛ ka di be o shɛm maa. Ayi, so kari yi ko. Masia ni tum tuun shɛli maa, n mi ya ti n lee ni saɣi ti li, ka saɣi n kpɛ di puuni, ka ʒiri saha ni di ni ʒiri kulisim ni ni nir saha shɛm. Ya a ni tɛhi ni so yɛn niŋ shɛli ka di chɛ ka biɛhigu maa be a shɛm maa, amaa maŋ pa n-nya ni a yi binyɛr shɛŋa m-beni ka a yi kul mal li zali di naam maa. Biɛhigu ni zalisi dibayi m-beni. yi wumda yɛli ŋun ʒi baɣa ni ŋun suhu saha ni bi paai di tooi biɛla tin suha doo haleluya Atiku dambiya ni shia bɛ o so ti mali spiritual law ka mali physical law di zuɣu bina dibayi ŋɔ di bela biɛhigu puuni shii puuni zaligu beni mi ka naan che niŋ gbun puuni gba zaa zaligu di zuɣu a ni tooi nyɛ so o pa dolo dolo amaa o dolila niŋ gbun puuni zaligu ni nyɛ sheli ka o ni dolili maa zuɣu a yi nyɛ o o biɛhigu bela di ko zaligu n-nyɛ li nyin daa doli zaligu maa ni wuhi shɛm binyɛra mi yɛn mali mi sani viɛnyɛla ka zaŋ tahi ka naan di zuɣu so ni tooi ti ni tooi nyɛ so o biɛhigu maa di ka tatabo amaa shii puuni zaligu la o bi doli li Din yɛri shɛli la o nuu ka di puuni. Di zuɣu ti niŋ di nyɛla yolisim ni ti bɛ ni ti lɛbi ninvuɣu shɛba ban di anfaani zaŋ chaŋ shii puuni zaligu maa ka lahi di anfaani zaŋ chaŋ niŋgbuŋ polo puuni yɛtɔɣa. Dama bela din garila, man yibila man baɣadi yiri lan ka dee. bɔɣibu yɛri facebook bɔɣibu yɛri kpɛ amaa ba kɔɛ shɛli din gari ŋɔ a yi ku gari kpɛ a waazu a waazu ka gari kpɛ a waazu ka gari kpɛ ni a waazu ka n chaŋ ti n yuuni shɛli ka so yɛ shɛli ka n ku mi ni chɛchi bia yɛn bala maa ti daa tɔɣisiri saha yɛtɔɣa yi teeya mi ka naan ni shɛba gom n-nyɛ o tuma karilani maa yɛli ni ŋun bi saɣi ni yɛli yɛtɔɣ shɛli maa ni dama ni dee gom gba zaa kpala talahi ni ti bi gbihi ti ku mali alaafee a mi yi zaŋ dahima n lihi so n garigo n gari n karinla dilani maa gariginsim maa dilani n mini yuli dilani maa o pa dolo dolo ŋun garigo maa pa dolo dolo ka o yɛli naai maaga a ni ka wum o ni diri alizan shɛli a ni baŋ ni hankali mini yɛm yɛtɔɣa n bala maa O bi yɛlimi ni gom nyɛla zaɣ biɛɣu, amaa o yɛlimi ni a yi gbihi din bi tu ni a gbihiri saha a yi gbihiri din bi tu ni a gbihiri saha shɛli a yɛla bɛ ni nini. Niŋgbuŋ puuni zalisi maa yinga n bala maa. Ni a yi bi tumda a bɛ nyɛ shɛli. Di zuɣu a ni tooi kana ti do chɛchi ni ka yɛn ni nyin niŋla tuuba a ku yɛn dola chɛchi maa ni kum mi yɛn kuwa. Dama a zaɣisi niŋgbun puuni zaligu ni tuma ni nyɛ shɛli. Hali dini n-chɛ ka dini n-chɛ ka bɛ vɔrisi ku ti shɛba maa. Dama so so n-zaɣisi tuma ka chaŋ ti doya ni ŋun yɛn nyɛla niriba yɛla. A yi kana shee ka o nya a yɛli. Bɛ yɛn kana maa di bi tu ni o nyɛ a yɛlli di tu ni o nyɛ a yɛlli ŋun yɛli a yɛlli ni nyɛ shɛm amaa ti yɛn nyɛ ninvuɣu shɛba ban saɣi n deegi dapuli ŋɔ ni chani ka ʒiri yiko shɛli ŋɔ n yɛlimi ni bin bi kɔŋko ka a kuli yɛn bɔri biɛhigu puuni ni di sɔŋ a ka a gba zaa yɛla nini Naawuni sɔŋmi n miniya ka niŋ ti dahima, ka ti saha chɛ kundi ni dir ti alizani shɛli maa, ka nya o ni yɛn tum binyɛr shɛŋa ti biɛhigu puuni. Di zuɣu yi ka o be dapuli maa ni, bɛ na dibata ka m bɔri ni ti yihi zuŋ o asiba ŋɔ. N na kanna nimaani, amaa m bɔri ni n nya ni tooi n zali tani zaa maa ka yi baŋ ni bɔri ni n yɛli shɛli maa. Haliluya! Pahiri parisi ŋun baɣa ka yɛli ni di chɛ biya ni ti suhi aduwa, di naan ku suhi Yaa parisi ŋɔ ka yɛli ni di chɛ biya ti suhi aduwa. Hallelujah. yi baŋ di gbunni bɛ yi ka taali man ku yɛn ŋmaligi di ku yugi ka ŋmaligi kpɛm ŋɔ amaa bɔ naa zaŋ saha biɛla wum dama alibarika yɛtɔɣa n bɔŋɔ maa ninsal nim zaa sokam daa piɛla foli n chɛni bahi yoli shee sokam ka di ku ʒiya ni bahi yoli ʒimi n-ti daadam ka na ti tamla naa yuuna o daa zaŋ binyɛr shɛŋa din yɛn sɔŋ nira ka o ni tooi ŋmaligi labi ŋun Naawuni sani na di zaa bɛ yi kuli niŋ ŋɔ ŋɔ di ti nyɛndimi din chɛ ka Hiburu sabbu yɛli ni biŋkɔbigu ʒim ku tooi faai nira naɣila bin shɛli din nyɛ dini din nyɛ Yisa Mashia ʒi shɛli din be kasi ʒi shɛli din bi liɣisi ʒi shɛli din ʒi shɛli din nyɛ din mali yiko n shini to n faagi ninsal kam zaha zaŋ bahi dapuli maa chɛn ka ʒirila yiko ka yiko shɛli din ʒiri maa n nyɛ din daŋ tooni The cross is a place of divine exchange. Dapuli maa nyɛla luɣi shɛli polo na ti tamla naa maŋmaŋa shii puuni taɣibu nuhi taɣibu ni niŋdi luɣi shɛli polo. din ka n kpaŋ maŋ nin tɔɣisi ka ti nyɛ ma. Dalili din zuɣu m mini a dahilahichi Mashia deelimi ka di yooi soli ti m minia ni ti kpe na ti tamlan naa wuntitali la puuni. Di zuɣu Naawuni yi yuli na, m minia yi ʒeya ka na ti tamlan naa yuli ti na, pa tinim ka o nyara, o nyarila tuun shɛli Yisa Mashia ni tum la. Ka o yi lihi lala tuuni maa, o ni pa nya shɛli m minia ni nyɛla. Ŋun na ti tam la naa ŋun ti tali. Hallelujah. Yɛli ŋun ʒin baɣa Naawuni ŋun ti tali. Ami ya deegi a din be. O bi wum. Hallelujah. Na ti tam la naa ŋun be ŋɔ ŋun ti tali. Ninvuɣu shɛba ban kpɛri di puuni, ninvuɣu shɛba ban nyɛrili n-nyɛ ninvuɣu shɛba ban deegi Yisa Mashia. Di so ya Naawuni yi yuli na, ka nyini ka o lan nyɛra, o nyɛrila Mashia ni tum tuun shɛli la, ka di so chɛ ka o nya ka kasi tali shɛli ni wuntitali shɛli din be Yisi Mashia ni la, ka dini nyɛ din yirigi pila a binshɛli kam zaa. Haleluya! Di zuɣu n-ŋɔ ka ti Duuma Naawuni kundi yɛli n-daam Kɔrinti sabbu, N yi Korinti Sabbu suuri dibanu kalinli pishi ni yini n yɛli ni divine exchange, nuhi shii puuni nuhi n taɣi taba. Wula ka n yi Korinti suuri dibanu kalinli pishi ni yini yɛli? Suuri dibanu kalinli pishi ni yini.
Ni yini. Ti zuɣu ka Naawuni daa zaŋ Masia ŋun ka alahichi la. n zal alahichi zaani ni di chɛ ka ti leegi n ti zɔriba ŋun Naawuni sani o zuɣu. Hallelujah!
Praise the Lord!
M bɔrila niriba ayi, niriba ayi, niriba ayi ka bɛ na tooni ŋɔ pumpɔŋɔ ka nya a yimbaŋ ni yɛri shɛli maa. To, hallelujah. Ya ninsal kam zaa daa ʒila bahi yoli zaa shee. Abraham ye liiga sabinli. Di zuɣu Naawuni tin daa bi deegi yi sama shee niŋ ti duuma ni ti tiligira Naawuni yira yuli na neen sabila ŋɔ bin sabila ŋɔ kɔŋko ka o nyɛra Ka Masia dapuli zuɣu panibu zuɣu yo soli ti n mini ya, ni di chɛ ka ŋoli ŋɔ ka di vuugi m mali sani. Ka Yisa ni tum shɛli la, o yi lihi na, aai, ka ŋɔ ka o lan nyara, ŋɔ ka o lihira. Haliluya! M bi teei ʒi liiga dibayina, dama n di ʒi liiga dibayina. N ni yɛn chɛmi ka o deei o pa yɛ din nyɛ yiɣisima shee maa m-pa o ni mali shɛli maa zuɣu. Ka di wuhi ni Naawuni yi lan yuli na, dimbɔŋɔ ŋun lan kani ti Masia ni niŋ shɛli la, di ko n-nyɛ ti ni yɛn nya shɛli. Hallelujah! Yi ni tooi ʒini, kpahi yi nuhi tiba, kpahi yi nuhi tiba. Di zuɣu yi ko, yi ko ka ta tabo.

ka n kuli yɛn chɛ dagɔrisigu ka n kuli yɛn chɛ ʒiri ŋmabu ka n kuli yɛn chɛ munaafichi ka bɛni wula ka yɛn chɛ danyubo a ni kuli tooi kali binyɛri shɛŋa wula ka n lee yɛn chɛli ka bɛni amaa divine exchange shɛli yɛla ti ni tɔɣisiri ŋɔ Masia ni tum shɛli ŋɔ ya dini n kanna a biɛhigu puuni ka chɔɣinsi ni gbariginsi n shɛŋa din daa bɛ a ni ka di ŋmanila ŋolo ŋɔ n ku tooi chɛli ŋolo ŋɔ gba zaa n ku tooi chɛli maa o ni tum tuun shɛli maa

O, o hal biɛɣu yɛli, Ti daa mi li. Di nyɛ munafichi, ti daa mi o munafichi yɛla. Amaa ka yi ni yɛn yɛli ti ni taɣibu niŋ o biɛhigu puuni, dama baŋmaŋmaŋ di shɛhira ka nya li. Haliluya! Din chɛ ka ti yɛli ni amaŋmaŋ lahi bali mali yiko n-ka ti tib o, dama bɛ daa mi a nyɛ so, ka mi a ni daa bi deeri shɛli, ka a ti pa deeri lala binyɛra maa zaa. A yɛn yɛl o ni yiko shɛli n-sɔŋ a ka a tooi deeri lala bini maa, dabiɛm shɛli bɛ yɛn mali a, dama a mi lala yiko maa ni tum tuun shɛli a biɛhigu puuni. Hallelujah. Bɔhi ŋun ʒe baɣa mi a bɔri mashia ni tum shɛli ŋɔ bee? O bi wum, o bi wum. Hallelujah. Di zuɣu lala dapuli ŋɔ yiko ŋɔ n yoori soli tiri m mini ya. Ka biɛri kuri shɛli din daa be ti ni la, ka di lɛbi binshɛli din niŋ o la, din vuugi, ka chɛ ka zaɣ palli kana ti zani di zaashee. Amen. Amaa gbaai n-nyɛ ŋɔlo ŋɔ, You cannot experience transformation until you accept the exchange. Hallelujah. You cannot experience transformation until you accept the exchange. Di zuɣu, Mashia ni daa tum shɛli maa, A ku tooi nya taɣibu a biɛhigu puuni. Di bi doli a ni suhi Naawuni shɛm. Di bi doli o ni nayin shɛŋa ni niŋ. Hal di bi doli a ni mi paasa kpeen shɛba. Taɣibu maa ku tooi niŋ a biɛhigu puuni. Naɣila a ti saɣila tuun shɛli ma shee ni tum ma a biɛhigu puuni. Di chɛ ka ti ni karim Romnim sab maa ka di tɔɣisiri ni wula ban be yi sama shia ni ban niŋ o yɛda bɛ kɔŋko sani, ka lala taɣibu ŋɔ ka di yi zahira n-tumda. Bɔhi ŋun ʒini ba, A mi a bɔri lala taɣibu ŋɔ bee? A saɣi deeli? Hallelujah! M mi ni ti n dee ni saɣi deeli? Ayi! Taɣiri shɛli yɛla tin yɛri ŋɔ, Ti yuuni ni ti nya dapuli ŋɔ ni ŋɔ, di yɛn nyɛla ti dini dabisili kam zaa. Amen. Di zuɣu din daŋ tooni m bala maa, yiko din yirina dapuli maa ni. The cross is a place of divine exchange. The cross requires death to self. Dapuli maa, yiko shɛli din be dapuli maa ni maa, din bɔri shɛli n mini a sani, ni a saɣi n kpi zaŋ chaŋ a niŋgbuŋ polo. Hallelujah! Rom nim sabbu suuri dibayobu kanla ayobu yɛlila wula?
Ti mi ni timaŋmaŋ biɛri kuri la daa pahila o zuɣu ka bɛ kpahi li n-tabili dapulli zuɣu. Ni di chɛ ka ti dahalahichi biɛri kuri maa kpi ka ti kuu lan nya alahichinim daba. Lab karili ka di nini doya ka ti di. Ti mini ti maŋmaŋ biɛri kurili la daa pahila o zuɣu ka bɛ kpahi li n-tabili dapulli zuɣu. Ni di chɛ ka ti dahilahichi biɛri kurili maa kpi ka ti kul lan nyɛ alahichi daba. Hallelujah!
Amen! Bɔhi ŋun ʒi m-baɣ a mi a na mini ŋun biɛri kurili yɛla bɛ ni. Hallelujah. Ti yino kam zaa malila bin boli binshɛɣu biɛri kurili. Siliminsili ni old nature. A yi niŋ di Duuma Yisa Masia yɛda, di kpala talahi ni a mi ni biɛri kurili di beni. Biɛri kurili beni. Din chɛ ka di kpa talahi ni ti deegi Yisa Masia ni ti lab ninvuɣ shɛba ban tuɣi n-kpuɣiri o biɛhigu dabisili kam zaa, ka di yo soli ti ti ka biɛɣu kul o ka ti be kaman o ni be shɛm. Bɛ ni boli binshɛli biɛri kurili maa, a yi bi saɣi kpahi li tabili dapuli zuɣu, biɛɣu ni, dali, yuun na, din labina ni di ti nya nyaa, a na bɔri li bee a lan chɛ li? Yɛli ŋun ʒi m-baɣi biɛri kurili ŋɔ di yɛla bi viɛla. Hallelujah! Shɛb ku yɛlimi ka bahirila baliŋ ŋɔ, ka shɛb ban ku mihimihi bɛ ninni yaa yɛlim o ni biɛri kurili ŋɔ di yɛla bi viɛla. Hallelujah! Daliya din zuɣu ka n yɛli ni di yɛla bi viɛla, daliya shɛli din chɛ ka di yɛla bi viɛli maa bi yila shɛli pahila, yaa a yi niŋ fɔwaɣili biɛɣuni di sa n-labina, a yi niŋ fɔwaɣili dali din labina, a yi niŋ fɔwaɣili yuun na din labina. Di mi yi labina, a ni yɛn be biɛri shɛli maa bɛ yɛn nyɛ na ti tamla naai suhu ni bɔri shɛm.

A yi bi kpahi a bɛ kurili tabili dapuli zuɣu, a kul yɛn chanila church ka suhiri Naawuni ka niŋdi all night ka niŋdi 21 day fasting. Amaa di zaa yoli ka bɛri kurili maa na kul nyɛ din mali yaa ka tumdi tuma a biɛhigu puuni. Teemiya din daŋ tooni la, di yi ka a biɛhigu puuni, din to pam ni a di nasara zaŋ chaŋ bɛri kurili maa polo. Di ni tahili ka shab o na kuli bɔri ni o bɛ o biɛri kuli ni ka ni naawuni ni nam o shɛm bala maa ka n bɔhi o yi nyɛla ka naawuni ŋun kuli yɛn nam nira ka ti nam o din ka nini polo a tila a biɛri kurili soli a nyuhurila a biɛri kurili bihim ka tirila bindirigu a ni ti shɛli bindirigu a biɛhigu ni Di ni yɛn nabi, di ni yɛn zooi. A yi ti ni shii maa bindirigu, shii maa yɛn zoogi ka nabi a biɛhigu puuni. A mi yi ti ni niŋgbuŋ maa, niŋgbuŋ maa bindirigu, di ni yɛn zooi. A biɛri kurili yɛn yi n-nyɛ yaa, ka n-nyɛ kpiŋkpama n-tum tuma a biɛhigu puuni. Hallelujah! Yi beni? M bi yɛri shɛli yɛla bɛ Hallelujah! N suhiri a mi. ban daa be kpɛŋŋo ti ni daa bɔhi na ti daa yɛla ni wula shintan bɔhimmi n baŋ ni m mina a mini a paɣa sunsuuni di yi nyaɣasa o ku tooi di nasara yi sani a mini a paɣa sunsuuni ni yi bihi sunsuuni di yi nyaɣasa o ku tooi di nasara yi yiŋa o mi bi di nasara yi yiŋa Ka bi di nasara bi yiŋa, doo ni o ku tooi di nasara church ni. Ya ka o nyahi baŋ lala yaŋ maa ka o kana a biɛri kurili la n-kpuɣisiri li. A paɣa kuli ya o ŋariti a mi hoo, o ŋariti a mi, o ŋariti a mi, o boli a la yoli. A gba di saɣi ka a gba zaashili piligi ni a bi saɣi. bee ka o kana ti yaa a yi dana ai o ni pa yiri shɛm ŋɔ maa a ni baŋda o laɣiri bi so yaha ka o shɛŋa o ni pa niŋdi ŋɔ maa a yi bi baŋda paɣasara ka o kooliri maa ninsal mi bela shɛm a ni zaŋ binshɛli niŋ a tiha puuni a yi bi maagi a ni a ni tumdi tuma Di maa pili yi bihi. A di bi boli a bi boli a yidana maa yuli a dii bi yaa n yi zahara dii yɛli ni ŋun ka a yɛri maa amaa yilli ŋɔ ni chani shɛm ŋɔ pumpɔŋɔ dabbu ŋɔ a mi dabbu n bala ka bi ku kɔɔli bi paɣaba ka kɔɔliri shɛba yili shɛli polo paɣasara. ka o gba na zaŋ o teha sɔŋ tiŋa ni o nyɛ nya o na mini wum lala yilli maa lɔzi ŋuni n kuli ŋmali dina so na ʒe n yilli ŋuni n ŋmali hallelujah n yɛri yɛla biɛri kurili ni ni tooi tum tuun shɛŋa ti ti li soli a yi tiri li bindirigu a yi nyɛ ninvuɣu so ŋun ti li soli di yɛn nyɛla dahima n tum tuma a biɛhigu puuni n miniya biɛri kurili ti yi nyɛ ninvuɣu shɛba ban yɛn di nasara zaŋ chaŋ di polo ya di kpala talahi ti yi saɣa ti nuhi ni taɣi taba mashiya dapuli panibu zuɣu maa di kpala talahi ni ti lan saɣa ti ni ti biɛri kurili la Dɔn ni kuli zaŋli pahi ma shia zuɣu kpahi tabili dapuli zuɣu shɛm di kuli kpalim be nimaani m bilan bɔrili m bilan bɔri ni nyɛri tuma m biɛhigu puuni. Di yi pa dini ka ti niŋ ya a yuli kuli yɛn booi n-lan yiɣisi ma shia nyaandoli di yi ni nani ka paasita tab a yuli bee dikan bee paɣaba kpɛma bee dabba laɣingu kpɛma ka binyɛri shɛŋa niŋsim shɛŋa mi be a biɛhigu puuni. Di pa din yɛla ninni. Tinim bi nya, amaa bi vuhira. Dama a tɛhi ni so mi mi. A yi yɛn niŋ shɛli a tɛhi ni ŋun o so daa nyɛ ya. Tinim bi mi, yaa mi ku tooi vuhi. Naɣila a nyɛla ninvuɣ so ŋun di nasara zaŋ chaŋ a biɛri kurili maa polo, ka no n-taali a biɛhigu puuni. Haleluya! Ti ni yɛn yo soli ti mini ya, ka ti lɛbi ninvuɣ shɛba. ban di nasara ka nyɛ ban nasara dibu mali gbunni, ka Yisa dapuli maa ka di shiri tum tuma n-ti ti yino kam zaa. Di zuɣu karimba ni tabili niŋgbuŋkuɣiri ni niŋgbuŋkuɣiri tuma ni di balibu kam zaa m-minia ti yi saɣi ti Yisa maa shee ka kpahi ti biɛri kurili maa kpani dapuli zuɣu, lala dina maa zaa ha ka ti kpahi tabili maa. Di yi yɛn nyɛ dahima din wum li. naɣila ti tilila soli bin yinga n naɣi biɛni a ku tooi ʒiri dapuli maa ka lahi ʒiri a biɛri kurili di bi doli taba A yi kuli ni ʒirila dopuli maa dini ka a ni tooi ʒira amaa a yɛn ʒi dopuli maa mini a biɛri kurili dopuli ŋɔ ŋun maŋ maŋ di pun timsimi ka biɛri kurili gba timsa di zuɣu hali nyin ku tooi vuugi a napɔŋ gba bi lan chɛ a ti niŋ shɛm hallelujah transformation is impossible without surrender amen a yi bi zaŋ a zaa zaa zaŋ ti Yisa Masia taɣibu yɛn niŋ a biɛbu ni din niŋ tom Dini n tahili ka niriba chani church ye ka be wahala ni dabisili kam zaha dalili din zuɣu o bi zaŋ o zaa zaa zaŋ ti Yisa Mashia ka o ni bi zaŋ ti maa zuɣu a ni nya ka biɛri kurili maa na yiɣisi n niŋdi n tumdi tuma o biɛhigu puuni di zuɣu ti ti laɣim na o tɛhirimi ni o zuɣu ti chɛ ka ŋuli ŋɔ niŋ ŋɔ o zuɣu ti chɛ ka ŋuli ŋɔ niŋ ŋɔ ayi saɣimi ka zaŋ a zaa zaa Total surrender, Azaza, n ti Yisa Mashia. Di ni yɛn yooi soli zaŋ ti a. Ka biɛri kurili maa yi lan ka dahima, a ni nya ka dopuli maa yiko ka di yi zahara n tumdi a biɛhigu ni dabisili kam zaa. Luk sabbu suuri dibawei kalinli pishinaata yɛlila shɛli zaŋ kpa ti dopuli ʒibu polo. Luk sura awɔi ka li pishi ni ata
dini n bahindi nyaaŋa. Ka Yisa daa yɛli bɛ zaa, hmm. Ŋunkam bɔri ni o doli ma, mhm. ŋun zaɣisim o maŋa ka kpuɣi o dapulli m-buɣi doli ma dabisili kam.
Ŋunkam bɔri ni o niŋ wula? Ni o doli ma.
Ŋun niŋ wula?
Ka niŋ wula? Ka kpuɣi o dapulli m-buɣi doli ma. M-buɣi doli ma alahiri dali? Ayi.
Alaaba dali?
Ayi.
Isa convention yi ti beni? Ayi. Ni ka wula? Dabisili kam zaa.
Hallelujah.
Praise the Lord.
Yi nya muɣisigu maa ni yi luɣishɛli polo na? Ŋun kam bɔri ni o doli ma, a yɛn di Yisimashia dapuli maa yiko maa daanfaani ni di nyɔri. Di ŋuna, ni nyin kpɔri maa dapuli m-buri dolo, ka special days. Amaa wula bo saha suuna ni amiliya yi ti beni paasa yi ti kanna ayi dabisili kam zaha timiya ni tina mini bɔhim ka yɛli ni di zɔri paasita zomla naawuni haleluya dama paasita ŋun yɛn ŋmaligimi kuli amaa naawuni ŋun ʒi a sani saha shɛli kam zaha Di zuɣu a yi ʒi a dapuli, a kpuɣi a dapuli n-dol o dabisili kam zaaha. Di ŋuna, saha shɛli kam zaaha, wakati kam zaaha, a mimi ni ŋun ka a doli o be a sani, so nya a bee so bi nya a, ŋun nya a, so beni bee so kani, ŋun be nimaani. Di kpala talahi ni di nyɛ dabisili kam zaaha ka ka a lahiri dali. Di bi tu ni alahidali ko ka a nyɛ dolodolo. Di bi tu ni laɣingu shɛŋa ni ka a nyɛ dolodolo. Di kpala ti la ni a nyɛ Yisa Mashia nyaandola saha shɛli kam zaa. Haleluya! Bɔhi ŋun ʒini baɣa daba la ka a nyɛ dolodolo. O bi wum. Ya shɛba a lahiri dali ko, di zuɣu a ti lan bɔri ni o niŋ shɛli n tooi niŋ. A ti lan tooi bɔri ni o niŋ shɛli n tooi niŋ, amaa di kpala talahi ni di nya wula dabisili kam zaa. A mi a ni gbaai gbaabu ziŋɔ dabisili ŋɔ, ni a bɔri ni a nyɛla jisama shia nyaandola dabisili kam. Di chɛ ka a suɣilo niŋla a lahiri dali kɔŋko ziŋɔ ni nyɛ a lahiri zuɣu ka n ku shina maa? N-ii! Di chɛ ka di nya alahiri dali kɔŋko zuɣu ni nya alahiri maa din chɛ ka din chɛ ka n maagi n ni maa. N-n, a tani gba zaa na ti tam lan naa bɔri ni a maagi a ni. A tali a tagbo bɔri ni a maagi a ni. A, a tani dali ɛɛ alaamishi o bɔri ni a maagi a ni. Kpam a dapuli n dol o dabisili kam saha. Hallelujah. Dini n-ti ti yiko, dini n-ti ti kpiɔŋ, dini n-ti ti yaa, dini ka m mini ya nyari nasara, nasara dibu, saha shɛli kam zaa. N suhir a mi di tam ti ni tɔɣisi shɛŋa din daŋ tooni ti yɛlimi ni ninvuɣ shɛb bɛn be Yisa Mashia ni. ban sa to bani n nyɛ ban yi taali ni maa kalima maŋ pahi ban sa to maa ni a tiɛ ni a yi sachi o ni tum tuun shɛli maa di ŋɔ di yooi soli ta ni a gbariginsim ni a chɔɣinsi ni binyɛr shɛŋa din nyɛ n daala ni o deei li ka zaŋ o yaa n-zaŋ ta ka chɛ ni di kpala talahi ni a niŋ la ni a zaŋ a biɛri kurili n kpahi tabili n pa Mashia dapuli maa zuɣu ka din paya buɣi maa dapulli n dolo dabisili kam zaha dapulli buɣi bi lee nyɛla wula n ni yɛla ni poi ka Mashia daa na yɛn ti pani dapuli zuɣu dapuli daa nyɛla binzɔrigu binzɔrigu n daa nyɛli dalili din zuɣu ka daa nyɛ binzɔrigu dama di daa chɛni ka ʒirila chɔɣinsi ka ʒiri gbariginsim ka ʒiri ka ʒiri biɛrim ka ʒiri sokam zaa ni yɛn yuli ka yɛli ni zaɣila yɛla bi nini ka kala pahi tuun bɛ tumdiba ni n mini a dapuli ʒibu dabisili kam maa nyɛla wula ni din ni ŋmanila di to Di ni ŋmanila di kpɛma, di ni a ni ku tooi deei maa, ni n ni saɣi ka deei li maa, n ni daa puli ka n-kpuɣi buɣim a. O ni tum ma biɛrim shɛli, ka di saha ni n gba zaa ni n gba zaa kpe yi ni yɛri ka sunsuuni ŋɔ na zaa baŋ ni n yidana yɛn boli ma yoli, m paɣa yɛn boli ma yoli ka m mi yɛn zab n maŋ zuɣu. Yɛn ni saɣi ka yɛn ni yiɣisa zuɣu. O nyɛya ŋɔ mi ni tum tuma maa n-da kul kan buɣi n dolo maa. Yi beni, bɛ bi yɛli ni a gba zaa chaŋ ti n paagi kapinta ka o kpahi do pul ka biɛɣu neei ka a zaŋ pa a yaŋ ti ni daa niŋ Easter convention la ka bɛ yɛli ni ti buɣim ti da pul deei n doli Yisa biɛɣu kam zaa. M-m. Yaa da puli, ʒi shɛŋa m mi ni a ni daa ŋmari la. Ka di kuli kpuɣisira ni a yaa cham ti ŋma ʒiri pa zaɣaya, ka a gbaai gbaabo, zuŋɔ ʒiri maa m biɛn ŋmali, biɛɣuni ʒiri maa m biɛn ŋmali, a dapuli ka a zaŋ buɣi n chani maa. Hallelujah! Jelinsi ka taali sheli ka o tuma, a mi ku nya o yela n zabira, ka tu ka o bi yen sheli, hagba o na bi paagi a na pɔhi a gba ka nyin puuni zaha. bindiri buɣum. Ya a ni nya o maa ka a gbaagbaab o zuŋɔ ŋun mali chana a yi jelinsi shɛli lan ka m mini zaɣila sunsuuni, a dapuli ka a kpuɣi n burim m buɣi n doli ma shɛŋa. Hallelujah! Tichanima, ka a be a be class dee. Ban bi nya wumsibu bi yiŋ, ka bi so bi so bi nɛma kana ti yaari bi naba niŋ naani, ya ka a gbaai gbaabu, man, man gbaai la gbaabu ni ma shia n-nya n Duuma ni n-tiligira a dapuli ka a kpuɣi buɣi ka chɛ di bi shɛba ban bi nya wumsibu ka bɔri ni bi wurim niriba yinsi naa mini ba kashaani shɛli ni taba a dapuli ka a kpuɣi buɣi n-chani maa. Hallelujah! Ŋun suhu nyɛla Naawuni ni sɔŋ mini ya, ka ti zaŋ lala buna dibata ŋɔ n-kpɛhi ti biɛhigu puuni, ka saɣi ti li, ka yɛli ni ŋun na ti tam la naai niŋmi ti yiko, ka ti lɛbi ninvuɣ shɛba ban ni tooi tum ka di chɛ ka o yuli nya jilima ka nya paɣibu. What you refuse to crucify will continue to control you. What you refuse to crucify will continue to control you. Di zuɣu. Yɛli ŋun ʒi m-baɣ a ni zaɣisi ni a kpahi shɛli tabili dapuli, dini n-kul ni zaŋ a lɛb di dabili. Ŋumaa din waɣ ŋɔ bɔ? A ni zaɣisi ni a kpahi shɛli tabili dapuli. dini n kuli ni lɛb n zaŋ a lɛb di dabili haleluya n ŋun so nyɛla ti ku saɣa ni shɛli bɛ ti biɛbu ni ka ti bi kpahi din tabili dapuli zuɣu di kpahi shɛli kam ka chɛ laa dini maa bɔri n gbubi kpahimi binshaɣu kam tabili haleluya ʒiri n nyɛli kpahi tabili dapuli kɔre n nyɛli kpahi tabili dapuli Eh, WhatsApp kpahi tabili da puli, Facebook kpahi tabili da puli. Hallelujah. A kuli tɛha ni shɛli nyɛ din tiri a wahala ka a zaŋ maŋ ti na ti tam la naa nyɛ ŋun so zaŋ ta kpahinli tabili da puli zuɣu. Amen. Dama a yi zaɣisi ni a kpahi shɛli tabili da puli, dini yɛn nyɛ din gbubi a biɛhigu. Dini yɛn nyɛ din zaŋ a lɛbi di dabili ka vɔra. na dol na dol tin kana naabu ŋɔ n suhuri a mi suŋɔ dabisi ŋɔ ti yɛn suhula wunsuhigu amaa pɔi ka ti suhi wunsuhigu maa n bɔri na a gbaai gbaabu ti a maŋ ka yɛli ti duma naawuni I choose the cross I die to self so Christ can live through me I choose the cross. I die to self so Christ can live through me. M pia man gbaagbaabu man piipiibu tim maŋa ni mashia dapuli ŋɔ n nyɛ n yiko ni bɛ binshɛli man pii mashia dapuli maa n lɛbi n dini ka gbaagbaabu ni n nyɛla ŋun kpi zaŋ chaŋ n biɛri kurili polo ni di chɛ ka mashia ka o lɛbi ŋun be m biɛhigu puuni haliluya zuŋɔ dabisili ŋɔ gbaani laa gbaabu taa maa n piila dapu yisa mashia dapu yɛli doli ma n piila yisa mashia dapuli ka kpahi n biɛri kurili tabili dapuli ni di chɛ ka mashia biɛni ni haliluya n piila dapuli maa ka kpahim biɛri kurili tabili dapuli zuɣu ni di chɛ ka Mashia m-beni ni. Amen.